ma pe mito yao olamo doggi. Tipo pa lupaco kare mudwo mabeyo beyo ni me rok otongo beyo pa lupaco ma lupaco woro. Beyo ni nongo tye gin aryo, beyo ni woto ki tyene, laco ki dako, laco woto cito bot dako ne ni nyam nyam nyam nyam lupaco ongeyo. Ento ikare ma me rok ongeyo ni tipo ni ene ni

Kare ma Beyi olwonga, anongo ni Beyi obure ma kiketo mac olyel cabit aryo. Kare ma an abako doga, Beyi manyen aryo otuc. Beyi aryo manyen otuc calo yat eni ma acubo iye-ni. Acel otuc macalo laco, acel dok otuc macalo dako. Tye i paco kenyo. Amito ni wun gin ma wadong kede kobedi caro cwiny pien pyem wuni pe gukonyowu. Med kodi pe wabiyenyo yot ento wamyero yenyo ni ki laa acoli pien Lacen mutyeko acolio, Lacen ma biruko kelo mutyeko acolio, otum wi accident, Lacen mutum wu ki to apoya, Lacen mutum wu. Jo ma gin guneno Aterogi guneno beyo-ni ma i paco-ni. Komgi tye, lupaco bene gingeyo. Lweny wayere ki i ngeya ma an awoto acito abako doga bot beyo ni, 'Enini beyo-ni. Kiwaco ni, 'Ber, ber ka ma wara myero kitongo. Kicito ka tongo beyo-ni. Kare mogo gucito ka tongo beyo, ento gunongo won gang dong tye. Twon pol murine wa i kom beyo aryo ori ma gubino ci guketo wigi i kom lityen-ni. Ka lityen-ni oringo weko bedi cawa ni beyo ma i paco ori, an awoto, abako doga amine cam. Wun acoli, beyo ni kica abikwanyiwu. Wucit wunen ki wangwu tito ma tinwu pa acoli mito. ni ilarwu ki i to, accident, mapat pat, ngat ma romo laro dano peke. Namba aryo, i kare ma lweny tye i Amuru kwica, i Amuru wang pii malyet ni Honourable Doktor Odongo Otoo, wu tye ka rumu. Kabedo niu calo Turin Attraction. Ngo ma an atimo? Awaco ki Rwot, Rwot me pagak, an awaco ni, An abibino, weki acibak doga kiri i amor wang pii malyet. Rwot pagak tye eno. I katti myero ibed iwac ki dugi ngo ma otimme. Gin ma otimme i kare ma an abako doga wang kede, timu tuc ki i pii. Pi Maria ocako gunye i ngeye ki mumiyo tekcwiny bot Lacen Amor. Gutyeko goyo gang odonga weng, mony ocito me laro gine tipo omako mony. Mono aye kit ma gang pa odonga kigoyo kwede iya ma orwang pi malyet. Ma orwang pi malyet en aye olwenyo wot pa gak yen kati i mok caden enoni pien pe obed ka yenyo gin ma peke. Ee, pe wuye gin ma peke. Timoti pe mito bene jami madwong. Timoti mito gweno dyel i gongo keken. Pe mito ni project ma mogo bed ni o gicobo project man ma peke. Ci wumito gin madok. Tek ka in dong i dano, i danone. Namba adek, an awoto ki.

Gweno labongo arum, an aye abedo abuto kim i dye lum kunnu, yece kara dong tye i jabani. Kara dong wadwogo kim orumo wa i yo, ngolo oyibo wiwa wa i yo i mutoka. E, ara wa ni enoni, enoni tipo, wubak dukwu, wubak dukwu, wubak dukwu, enoni dano kwo. Dreba ni wota man nongo ongolo wiye i mutoka-wu, ni wota man nongo ongolo wi mutoka-wu. Awa ni dano wek ocak bako doggi, ngo muweko? In ibino ka ngolo wiya. In aye lwonga. Tira, atye ka waco ki dano ni dano myero gungeyi ni wun wutye do. Ka owacca ni, In aye ikwanyo jamina ibino kene, bolla jamina piny ki i jabani, kwanyo yec gweng labongo arum abolo piny. Ka owacca ekato, in Rwot pa ico wun ki jo wu ma wutye ni, Wukati omok caden, dok tipo ni enoni, wugur jo pa ico. Wun ocito wutedo ka ma atye ka loko iye-ni weng. Kut Rwot pa Gat, ma amor wang pii malyet okonyi, ku ju pa jo abor ocit tedo. Timwu wek odong keru ki mine cam, dong okonyowu. Namba adek, an abako doga gin ma otibu ma lamor bino bota, lamor ci waca, Akwanyo rwota pire. An awaco ladit rwot, Tipo ni me lamor nua en apar geco kadi agot i tir, ento pe warweny. Tin amito ni in icit inen gin ma kilwongo ni tipo. Gin ma kilwongo ni tipo ni bene en aye doro ker. In icit inen. Wacito, wacako ngwec me cito wa i got lamor. Wan ki buta pyerro wan aryo wa o ma dong ca apar acel. Kare ma wadonyo ki lung, wabako dogwa i kom got ma dong wadud yo col. Inge ni rwot rwot goro tye i tyene, namo lum tek. Tipo obino olweya alweya ni, Tyen apyerro owaco ni, Ngara ma dok winyo mere ma dok lir kite ango? Ci tipo otuc, tipo en aye dano kit ma waco ni dano lokke calo dano, ci an kena ka en otuc kara tye awot i dano an kena en loko keda. Ci apenye ni nyi anga? En otuco ni nyi en oto. Tuco karane mucugi ci waco wek anyonye yo Ocako nyonowa yo wan ka pyeragi ki pil adada, naka okelowa wa kany ma lutoka tye iye. En nyuto ki dano ni ma owoto kwede ni enyo ni en aye dano kur. Kare ma wadonyo en dong odwogo cen dok i gotte ni ma wakwanyo mutoka bote dok otuc i nyimwa pien wa ah ara wa aye en enongo omotowa amota. Pire in bene ineno tibu, tibu ma wun wuwaco ni wun rwodi, rwodi, rwodi man Yatida owaco ni tibu ni eno ni en aye Ker. Gin a weko peko tye i lobo Acholi gin pud tye awinga, luto ma orwatte kitwa en otore ladira pire peya tye kitwu wun luker eh gin ma tye in bene Tim ma bibako doga-ni. A Iciti, imi icam ki golla mo, itora ki joda mo, mi icam ki luto, pien luto dong otuc boti. Oweko en luto aye golla mo. Gin mukene ma an alwongo dano gumoko caden-ni, kare ma latin ma gilwongo ni Ochan, latin koc kany, timwu rwatte kwede. i dyewor, ci tipo ca odar kwede ni pe ikonyo dano, pe ikonyo dano, bolo wange ki malo waci, Ah, man ngo ma gire? En obedo dano ma onongo mito bedo pari. Ocako ca odar kwede tipo, tipo tye ka wacce ni konya, cat ni i nying Yecu Kricito, i nying Yecu, tipo bene wacce ni ming marac, Yecu Kricito, Yecu Kricito, Yecu Kricito ni tye ki kero ango? Yecu Kricito ni pe oneko wu wun acwele wai? Wun acoli pe wutum weng wucam tic ka nying Yecu Kricito mac i komi en bene tye ka gine. Kare ma latinne oao, latinne obedo ki peko madwong, oyelle, naka odwogo bota ki waco cit bot mawa ata wa gin otime kwene. Onyuta ka ma gin otime iye kulu aming akwanyo dano mukera wa i tim wacito. Wek ociden tipo. Cawa tye mutimme ni cawa acel me otyeno, ento cawa mere otimme ki kome wa cito. Kare ma wacito-ni, obino, awoto ki gweno labongo arum, an awe make gweno, pien tipo neko timme ni keno, cako neko gwenone. Abino, awe nyiye anga? Wai nyi akaka jero. Wai yin kwene, yin kaka mene, an kaka potogo. Mot mot tuku omwoco kare ma wacito. En kaka nyero woro kabar dok otuc i nyimwa. Piny dong col anga akato. Wa o i kulu ni warwate ki gin mukene. Wacito wadok wa siga dwogo dong mako dogwa. Gin mukene ni ladit onongo tye i kulu. Ladit ocako gere. Enoni angara gin ma tye ka wor kec ni? Angara gin ma tye ka dok kec ma watye ka bato doga ki dong kene wek aa man dano maber? Wek en dano ma woto ki mutoka ca ma malo ni, ni en ingo jone jo maber wek gubedi. Wakato wadugo Kucan in kacel ki jo ma an awoto kedgi won kom abic bo moro ladit okot obibi kacel ki mego. Laker Flavia awoto kitwu. Wun bene baka cik ma miniwu tim ma waco ni wucito ming can ka ming, kulu aming, pien aming tipo ni wukonyowu konyo yin ocan. Gin mukene, caden mukene, i kare ma an atye ka woti tim, kare ma an atye ka woti tim en aye, aa, Akulo acida, an abako doga. Tyen lok oweko abako doga pien koko pa jo moro. Jo moro okok ni tela dong tye marac, tela ki ma won kom abic tye marac. Mono an acito abako doga bot akulo acida ni mina latela manyen, mina latela manyen kun ongeyo ada ni won kom abic-ci en aye mumoro ni akulo acida en aye okonyo en. Dano madwong okat tic, tipo pe loyo boro, tipo pe loyo boro, bishop gubino, tipo pe loyo boro, eh, pe tipo pe loyo boro, tipo tek marac. Pe wubed ka pyem ki tiponi, pien Lubanga aye omiyo ki kaki moni, macalo acholi, langi, kakwar, Lubanga gege lub, lwak me acholi, Ngo ma oweko Tina te waco caden kite ma Acholi tye ka yelle dyeceng-ngi dyewor? Litino ma gin ki doctorate gitye ka coyo tekwaro pa Acholi i yenyo yo ma weko gin ebia ki i peko-ni. Runi tye ka yelle ngo ma kitim wek to gua? Wun ma wuwinyo gin lok-ka, timwu ni ene ni, Tye matek ento Piny meno be ru, ento pinye butero kare, pien lupyem pud dwong. Watye ki jo ma wun wutye ka worogi ma gin bene mito ni gin aye gitamo ni ka ni kuc obino i Acholi, nongo gin lokgi aye biweko kelo kuc. Ento gin ma oikke dong kuc en aye dano weng odoki i abina ma megi ki bat dog ma kun pe gimito lim, pe giyeny lim pa ngati mo. Atamo ni tin lok ma amito wacci wu en aye eno ni waduku cen ka bako dog wek cere ma ngat pe romo pyem kwede ni en aye okonywa ki i to, ki i akciden, ki i can, jok jok ma malo.